Una remember Batista Ebang Egonga wey dey trend last year wey im sex video with different women plus wives and relatives of top pipo scatter internet? E don dey trend for anoda mata, you no wan miss our last tori. E be like say dis one na checkmate. And UK, France and Germany don start process to reimpose UN sanctions wey dem bin lift under 2015 nuclear deal dis one dey happun as wahala dey rise again over iran nuclear programme today tori na hot hot becos dat na small highlight na pidgin tori global be dis wia foreign tori dey drop for your ear wit correct naija pidgin if e dey happun for world we go dey run am here di way you sabi am oya make you enta di gist proper federal reserve govnor lisa cook don carry president trump go court afta e try sack her from position she say trump action no legal and she wan make court cancel am cook still drag fed chairman jeremy powell and board of govnors join di case she tok say trump no get right to sack am just like dat becos di federal reserve act tok say dem fit remove govnor only for cause wit strong evidence

cook na one of di seven govnors wey dey inside fed board and she also be part of di committee wey dey set us interest rate di mata fit still waka reach us supreme court di ogbonge wahala don burst for us centres for disease control and prevention cdc as new director susan monarez still dey office even afta white house announce say dem don fire her monarez

fit sack her. Di katakata don make at least three senior CDC leaders resign, include Chief Medical Officer Deborah Hori, wey warn about vaccine misinformation and oppose budget cuts. Odas wey don waka be Daniel Jernigan and Dmitry Daskalakis. Monarez na long-time federal scientist wey Trump nominate afta e.

Health experts dey fear say di way dem dey handle vaccine policy under Kennedy fit shake public trust for one of di world top health bodies. UK Foreign Office don tok say dem go call Russian ambassador come explain afta missile strike for Kyiv kpai at least seventeen pipo, including four pikin, Dozens of pipo still wound for di overnight attack wey scata British Council and even EU mission buildings. Ukraine President Zelensky accuse Moscow say dem choose ballistic missile instead of negotiation. US Prime Minister Keir Starmer call di attack senseless and say Russia dey kill hope of peace. One Kyiv woman tell reporters say she dey scared but she no wan leave her home. Rescue team still dey dig for survivors. whereas ukraine army claim say dem don hit one oil refinery for russia krasnodar region but moscow tok say dem shoot down 102 ukrainian drones overnight news media don check online trace of robin westman di suspect for di minneapolis school shooting Dem find one YouTube account wey carry two videos before e disappear. Inside the clips, person dey flip through notebooks full of notes and drawings. The writings mix English with Latin and Cyrillic alphabets. The notebooks show say the attack don dey on plan for weeks before e happen. Dem even mark interest for one school and Annunciation Church. For one page wey dem title Annunciation from Memory, the suspect draw rough sketch of the church, then use knife stab the paper. Di shooting later happun for Annunciation Roman Catholic Church wia children dey attend mass as school just start for di week. UK, France and Germany don start process to reimpose un sanctions wey dem lift under twenty fifteen nuclear deal. Dis one dey happun as wahala dey rise again ova Iran nuclear programme. Di first step fit trigger snap-back mechanism wey go make sanctions return inside thirty days, For letter wey dem send give UN Security Council, di three kontris tok say Iran no dey obey twenty fifteen deal and e stockpile of high enriched uranium no get any civilian reason. Dem tok say Iran nuclear waka fit disturb world peace and security. E three kontris still tok say dem go continue to press Iran for serious diplomatic efforts inside di thirty days. Iran don already warn say if dem push snapback, reaction go dey. Di original twenty fifteen deal remove heavy sanctions make Iran cut down nuclear waka, but e scatter afta Donald Trump withdraw us for twenty eighteen and bring back sanctions. Since den, Iran don increase im nuclear work wey don make fear dey grow again. Iran still dey insist say im programme na civilian only and no be to build nuclear weapon. Four time Tour de France winner Chris Froome don land for hospital after one heavy crash for southern France. The 40-year-old cyclist crashed near Toulon, about 170 kilometers from im Monaco house before helicopter rush am go hospital. Doctors confirm say e no get head injury but im carry five broken ribs, one collapsed lung and back fracture. Surgery go happen on thursday broom team tok say di crash serious but e dey stable french news media report say froome still dey conscious wen dem carry am reach hospital di british rider na one of di most decorated cyclists wey don win tour de france four times and collect two olympic bronze medals dem give am obe for 2015 but wit all di injuries froome fit no fit ride again dis season Reports don tok say 2025 even fit be im last competitive year. Na di second time im career don shake like dis. For 2019, e crash for training and miss di Tour de France. And di last one for today, one big oga for Equatorial Guinea, Batasta Ebang Egonga, wey be nephew to President Teodoro Obiang Nguema, don collect eight years jail plus two hundred and twenty thousand dollars fine for embezzlement. Engonga, wey dem dey call Bello because of im fine face, bin dey head National Financial Investigation Agency before. Court tok say im divert plenty government money enta personal use. Di scandal burst last year wen leaked sex videos of Bello wit different women plus wives and relatives of top pipo scata internet. Di tapes leak afta security force seize im phone and computer while e dey detention over Cayman Islands secret accounts. Igonga no dey alone, five oda officials join am for di case as dem chop travel allowance money between nine thousand dollars and two hundred and twenty thousand dollars. Pipo see im arrest and disgrace as way to spoil any chance wey e get to be future president since im uncle don dey power since 1979 and don already make im pikin Teodoro Obiang Mangue vice president. Igonga wey once dey chase money laundering cases now dey cool off for Black Beach prison for Malabo.